For the record. Anuanom me mu bi biara ha ɛm sɛ nsɛmsɛm bi twa mu wɔ mframa mu a ɛyɛ ɛyɛ abɛɛfo ntentan yi so kyerɛ internet so a meyɛɛ sɛ anka menka ho asɛm nanso yɛn nkurɔfo koraa a yɛne wɔn nam no san busabisa mu yie ɛsiane sɛ sɛnea mpanyin no ɛka asɛm no ka ne no Anyɛ yi pɛ na wɔbɛka se nea wɔka no yɛ nokware. Enti merebɛka biribi kakra afa ɛyɛ nea ɛyɛ Ɔhene Nana kae ne Ɔkyeame ɛyɛ Kufu nso kae no bɛka ho kakra na mewie a mede Ɔkyeame Yawsan nso de atoa so. Na Ɔkyeame ɛyɛ Ɔhene Nana kaa asɛm bi se, Nea yɛreyɛ ɛyɛ 200 years ne nnuiɛ. Nea nea yɛreyɛ no ɛyɛ akɔyɛ sɛ tiwui nneɛma bi anaa ɛyɛ ayɛ tiwui sɛm. Na hɔ na mpɛ sɛ megyina na mede fi ase. Uh, mpanyin se sɛ akɔm yɛ atoro a na efi obiri kɔmfo bere so. Ɛyɛ ɔse adoyɛ adedankwa bere so. Ɛyɛ wohwɛ homa yi a mekura yi a. Ɛyɛ 1998. Wobue mu a, nnipa a ɛwɔ bi no, wohwɛ soro ha a, ɛyɛ photocopy na mayɛ, nti menim sɛ adehye no bebree wɔ brochure yi, wɔnkɔhwɛ mu. Wɔatwerɛ wɔ ase ha berɛ a wɔhyɛɛ da fii ase odwira ase. Wose wɔfii odwira no ase, festival no ase, ɛyɛ. twenty six ɛyi ɛyɛ eighteen twenty six na wofi odwira festival n'ase nti mepɛ sɛ mehu sɛ sɛnea ɔkɛ sɛ yɛyɛ ti wei no na mpanyin a ɛwɔ saa berɛ a wɔn nso wɔtwerɛ saa nhoma yi de gya ɔyɛn sɛ nkyiriba yɛba a yɛmbɛyɛ na ɛkyɛ sɛ wɔn no wɔyɛ ti wei fo mpanyinfoɔ anaasɛ dɛn Afe ɔse ade ɔyɔ ado dankwa edii forty years ne brochure ɔyɛ yi ɛno nso ɔtwerɛ wɔ mu wohwɛ wɔn a wɔwɔ bi no wɔn mue baabi a ɔde am aman mpanyinifo aman mpanyinifoɔ no wɔn hyiahyiaeɛ no baabi a ɛyi ɔde foto no toe no. Wobɛhu amampam aman mpanyinifo a ɛwɔ Ghana nyinaa, ɔne wɔn hyia ne wɔn foto. Wobueɛ no pɛ, wobɛhu sɛ ɔde nhemfo a ɛbɛdi ade nyinaa ato hɔ na ne foto da ase. Ɛno akyi na aha na wabɛtwerɛw saa ade no bio wɔ ha se odwira no wɔfii ase ɛyɛ 1826 a wakyerɛkyerɛ mu bebree. Nti mesrɛ mo saa book yi mɛgyaw baako ato ofie. TV hɔ, mɛhyɛ da akɔ hɔ de akɔma no. Na obiara a ɔpɛ sɛ wohu biara no, wokɔ akɔ na kɔhwɛ sɛ dɛn na ɔse Adoyɛ Ado Dankwa twerɛw wɔ ne book no mu. Nti mesrɛ o, nti monim, mo mu nim sɛ saa nneɛma yi a, nea ɛmɛ nwa ne sɛ, biribiara a ɔse Adoyɔ Kwasi Akufu bɛyɛ ɔyɛ biara no, mobɛgyina hɔ se ɛyɛ tiwiyisɛm. Nso nneɛma a ɔbɛtoe, hom a obehu yi, ɛno so na ogyina na ɔde yɛ ade yi. Anyɛ hwee koraa no, eyi di adanse sɛ 1826, Ɔseadɔe Adodankɔ atwerɛ wɔ ne nhoma mu sɛ 1826 na wɔhyɛɛ Odwira no ase. Nti mesrɛ wo, Ɔhene Nana, nea wopɛ sɛ yɛte ase ne sɛ wonni mu sen Ɔseadɔe Adodankwa. Nna odi 40 years na woyɛ Ɔhene Nana, ɛnyɛ saa bere yi na wobɛyɛ Ɔhene Nana. Na wɔ abusua panyin saa bere no na ɔyɛ amanɔnne hene. Enti munim saa nneɛma yi nyinaa na moanka ankyerɛ no. Ɛnna ɔtwerɛw tiwii nneɛma guu buuku mu sɛ yemmesua, na yɛnyɛ tiwiifo no, wahu. Enti nhemfo a na atwa ne ho ahyia nyinara a nnɛ mo ne bi na ɛkɔ meeting, wɔn nyinara na wɔnim sɛ ɛyɛ tiwii nneɛma, ɛnna wɔhwɛe na Ɔse Adoye Ado Dankwa twerɛ ti wii nneɛma iguu ne 40th anniversary mu sɛ yɛnkan ne yɛ baa yɛmmɛyɛ ti wii nneɛma. Mom mo nyɛ saa. Osa aboa no susu sɛ ɔsɛe abɔnten na ne dua ho na ɔsɛe. Mesrɛ wo, ɛnyɛ sɛ asɛm aba nti a na ɛsɛ obiara asɔre ano ɔka bi. Wonni asɛm a mmɛka. Homa yi na edi adanse. Enti yɛmfa no sɛ nea woka no migye tom. Sɛ ɔse ade ɔyɔ ne ne mpanyin no nyinaa ɛtwerɛ ɔhoma yi de hyɛɛ mu sɛ 1826 no wofii odwira odwira kan no wotwaa no 1826 a waka October koraa wɔ mu no sɛ yɛ saa na ɛte a ne nti mo a moyɛ adehye abrempɔn a mowɔ ɔman yi mu mo ne no nana ebu man na mo anka ankyerɛ ne se nana ade yi a woyɛ yi Ɛnyɛ saa na ɛte, na mmom ɔkɔe a obi foforo bae no na momo ba abɛka se, Nea ɔyɛe no yɛ tiwii no, eye ma mo ana? Wose ɔhene bɔne nni hɔ, mpanyin bɔne na ɛwɔ hɔ. Na afei na mahu sɛ Kwasi Awuku yɛ ɔhene Nana Kwasi Awuku. yɛda no ase sɛ wama yɛahu sɛ tiwii nneɛma na na saa mpanyin no yɛ na nka yɛn de yɛnim koraa sɛ ho anhyɛ ase saa na mmom ɔse ade ɔyɛ adoda nkwa na ɔtwerɛ wɔ ne nwoma mu a ɔtɔn yi a aman nyinaa bɛkan na mmom ɔno na wabɛka akyerɛ yɛn sɛ tiwii nneɛma na yɛyɛreyɛ yɛn nso yɛkan fii ɔse adeɛ yɛ hɔ saa berɛ no na nanamfo dwo ɛyɛ ɔhene wɔ fie ha Dɔmpea hene yɛ ɔhene wɔ fie ha. Asumka hene yɛ ɔhene wɔ fie ha. Ɛyi um, Fotosan hene na ɔyɛ ɔhene. Nkuwasoafo no mu nyinara na wɔyɛ ahemfo wɔ fie ha. Nti mu ehu sɛ ɛte wuyi di a wɔn atwerɛ wɔ mu na wɔma yɛ bɛsua. Ɛne mɛsrɛ mu. Ɛyi de momfa nkyɛ yɛn. Wɔma yɛn nto ɛte wuyi no so afe yi nkan ne 200 no. Ne yɛ wie a afe no wabɛkyerɛ yɛn sɛ wo nana wonim. Apɛsɛmaka no nyinaa nea wopɛ sɛ wokyerɛ yɛn ne sɛ Na wɔ yɛ ti wɔ yi. Yɛda wo ase. Na ne yɛn nyinaa ɛda, ɛda mo ara mo anim. Mo na mobɔ mo ho mmara sɛ mo yɛ ahene nananom. Na sɛ ɔhene kɔɔ n'ano yi ara na sɛ ɔyɛ mistake na moantumi anka nkyerɛ no 40 years asɛm koro no ara na ɔka moantumi anka nkyerɛ no. Ah, afei no mahu. Ɛno nti na mpakanfo bɛkyɛ abusua no mu no na wɔsi oyi deɛ oyi nni no. Ɛsiane sɛ woyɛ ɔdehye wɔ baabi. na sɛ wo nua ɔda akyi di ade, na sɛ baabi a ɔkɔ no nye a, woteɛ no. Na mo deɛ, kyerɛ sɛ ɔnkɔ na mobɛgu n'anim ase wɔ n'akyi, mbɛka se, nea ɔtwerɛw no yɛ tiwei nneɛma. Yɛda mo ase. Na Ɔkyeame Akufu, wo se dɛn? Wo se na woyɛ Ɔkyeame wɔ Ɔse Ado Dankwa bere so? Nna nneɛma a ɔtwerɛw yi, wonim sɛ saa bere no, ɛnyɛ saa bere na wofi odwira ase. Nna nti woyɛ Ɔkyeame te fie hɔ na woantumi amfrɛ no anka ankyerɛ no se, Nana, adeyɛ ɛnte saa, na ne wuo akyi na waba abɛka se, Ɛnyɛ saa na wɔyɛ no no ɛ. Nyɛ saa. Nyɛ saa. Na nsem bebree wɔ hɔ a woka a, mmɔfra no koraa nansa yi wɔyɛ ama wo din, wɔse Akuapem atorofo hene, na maka akyere wɔn se, woyɛ ɔpahini, ɛwerefiri wɔ hɔ, nti wɔnhwɛ na wɔn afa amfrɛ wo. Nti mesrɛ wo, gyae saa. Ɛno nkyerɛ sɛ asɛm bi baa ayɛ sɛ wɔde amae ka abɛn nti a na ɛyɛ sɛ woka. Wose na woyɛ ɔkyeame wɔ fie a, me de menim berɛ ko a wotwa oguan gu wo nan so yɛ ɔkyeame no. Na woyɛ ɔkyeame wɔ fie a. Saa berɛ a ɔse adeɛ adoda nkwa twerɛ saa nhoma yi, na woyɛ ɔkyeame. Nti ɔtwerɛ saa ti wii nneɛma no gu buuku no mu na woyɛ ɔkyeame no, na wo no wote ase dɛn? Ti wei akyi koraa dɛn na ɛwɔ hɔ? Uh, obi obi nea ɔkyerɛ ti wei yɛ nea wabɔn ɛne na ɔkyea me na mo ma bɔn paa o ɛsiane sɛ yɛn de yɛn ti na awu kɛkɛ ɛsiane sɛ book no a yɛbɛsuae no na nea ɔtwerɛe no na ne ti awu na ɔtwerɛe na wo a wɔte hɔ na wonim sɛ wɔntwerɛw no saa na woahwɛ no woatwerɛw a na wowɔ sei woyɛ ɔkyea me na wowɔ sei na woantumi anka ho asɛm Na wɔatwerɛ awie ma wɔatɔn. Ɔman nyinaa atɔ ade yi, na nnɛ wobɛgyina ha sɛ ɛnyɛ saa na ɛte. Woyɛ saa a, woyɛ onipa bɔne. Na ɛkyerɛ sɛ berɛ a Osei Ado Ado Dankwa dii ade a wusa ɔyɛɛ wɔ Kyeame no, mennim sɛ yɛayi ase Kyeame o sɛ dɛn o, na ɛkyerɛ sɛ na wonni ne ho adwene pa because wonim pa ara sɛ ade yi a ɔtwerɛeɛ yi ɛnyɛ nokware na wohwɛɛ no na ɔtwerɛeɛ. Woyɛ saa a, woyɛ onipa bɔne. Twɛ na mmɔfra amfrɛ wo Akuapem Atorofo Hene. Afe ɔkyea me yaasan. Wo nso wuse adukuro mfu. Ɛnyɛ me na mɛka adukuro mfu asɛm, na mmom wobɔɔ Ɔseadoyɛ Kwasi Akufu din wom. Ɛno na ɛma mebaa bɛka ho asɛm yi. Eyi yɛ adukuro mu odwira brochure. Ɛyɛ 2014. Mepaakyɛw, saa bere no na Ɔseadoyɛ Adodankwa wɔ hɔ anaa na onni hɔ? Wɔatwa bi a, memekae paa sɛ mo mpanyinfo yi a mo ne wɔn nam yi a wɔka nokware kyerɛ wɔn wonim biribi yɛ a wɔka kyerɛ mu yi. Meka ho ma yɛkɔ adu kurom. Sɛ agua no wɔbɔɔ wɔ ayi nansan baabi a wɔbɔ wɔn ayɛ astrotef no. Meka ho na mitu kuro ntinkyini. Meka wo paa yɛ kɔ yi. Nti me paa kyɛw wɔn yɛ bi da no. Ɛyɛ dɛn na ɔyi okuapin ne tu kuro nti nso ɔnkɔ represent no wɔ hɔ. Eyi yɛ 2014. Saa bere na ɔsɛ adoyɛ adoda nkwa ɔnkɔ akuraeɛ. Nti afei adɛn na woka saa na edu kuromfo no ankasa na wɔba abɛma wɔn mmuaeɛ ɛnyɛ me. Na mmom wɔabɔ ɔhene din wɔ mu sɛ ɔno ne bere so no wama kwan na wɔyɛ saa no. Sɛ ne bere so no wama kwan deɛ mpaakyɛw Adodankwa maa kwan, ɔse adoyɛ Adodankwa maa kwan ansa na ɔse adoyɛ Kwasi Agufu ba. Nea ɔbɛtoe no na ɔtoe aso. Mesrɛ mo, momma yɛnyɛ na mpanyini mmofra nka asɛm. Esiane sɛ ɛtɔ da bi koraa na yɛmpɛ sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a mobɛka, yɛ, yɛbɛka. Because yɛka pɛ na ayɛ sɛ yɛn ano anto mo a, yɛregu mo anim ase. ɛsiane nsɛm mu a moka na ano yi ara na mobɛka asi wɔnyɛ ayi kɛse yɛ a wɔmmɔ gua wɔmfra apakan wɔnyɛ sɛ mebaeɛ a mɛbɛka a a mɛde ayi nana ɛɛ ɛɛ mpanyin a ɛɛ na ɛwɔ hɔ a wɔnyɛ wɔn ayi yɛ na nana kɔ amfori bɛdi ade na ɔtra apakan mu bɔ ogua ne ade mede ne video to hɔ no mo ho sɛ mo mmaa bi yɛ. Monnyɛ saa. Ɛyɛ saa pɛ, ayɛ sɛ moanyin na yɛreyi mo atoro adi. Mesrɛ wo, mma mmofra mmɛfrɛ wo akuapem atorofo hene. Mesrɛ mo paa. Afe, Ɔhene Nana, tiwei no de sɛnea waka se yɛreyɛ na akɔyɛ akɔyɛ sɛ akɔyɛ tiwei den, ɛyɛ ayɛ tiwei den. Mesrɛ wo, books no a ɛwowɔ hɔ no, Yere wo ho kan no yiye, na mmom wokan a, na woama w'abusuafo no ate ase sɛ, busa wɔn se, dɛn nti na wɔwɔ hɔ na saa books yi nyinaa wɔ hɔ? Na ɔse adeɛ yɛ ɔtwerɛw eyi wɔ ne nhoma mu na wɔtena ase na wɔhwɛ na ɔtwerɛw saa tiw yi de yi a wokan yi egu nhoma yi mu na yɛn nso yɛabɛsua na yɛreyɛ tiw yi. Mesrɛ mo, mesrɛ mo. Obiara a wate saa nsɛm no biara no, ma no mfa nyɛ adwuma. Esiane sɛ odwira a ɔsɛ adeɛ ɔretwa nyinaa no, kɛse paa a ɔtwae ne 40 yɛ 40th anniversary no. Na ɛno mu na makyerɛ baabi yɛwɔ a wɔatwerɛ sɛ wɔstartee odwira no October Ayi, 1826. Nti nea ɔse Adeoyo twerɛɛ na yɛatua so. Ne yɛn de, yɛnim sɛ ɔse Adeoyo na ɔnim de. Ɛsiane sɛ na apasɛmaka nom nyinaa wɔ hɔ, dɔmpea nom nyinaa wɔ hɔ, na wɔakɔ sukuu akyɛ, wɔnim nneɛma. Nti ɛnyɛ biribi a ɛyɛ mistake sɛ yɛn yɛkan na ɛbɛsi 200 afei. Nti mesɛ mneo wate biara no, nea wate ɛyɛ ɔhene nana atorofo hene na ayi ose yɛn yɛ yɛyɛ ayi yɛn ose yɛn deɛ ɛkɔ akɔ yɛ ni ɛyɛ ayɛ sɛ ti wi den ɔyere na na ti wi hene anaa wɔn so yɛma wɔn ma odin no bi wɔ hwɛ ne yie na abofra no bɛfrɛ wo ti wi ɛnkyɛ because yɛn yɛ ti wi deɛ ti wi no yɛsua wɔ ɔse adoɛ adoda nkwa hɔ nti mesrɛ wo saa nneɛma no mom yɛntwa so menim sɛ ɔwe yɛ yaw na ɔwe yɛ yaw o na menim sɛ ɔte obi te mɛwe koraa na afa ne tim na mehu ɔwe a ɛfa nipa tim na ɛfa dɔm a ɛdi akyi nyinaa tim da a nti obiara ntumi anka nkyerɛ kwasi a oku se asɛm na awokɔka no yɛwɔ hɔ na ɔsɛ adeɛ a ɔtwerɛ wɔ na awoka bɛgu yɛn anim ase na mu nyinaa ɛyɛ asomka nom ɛkyɛ sɛ ayi fotosan no mu nyinara mowɔ hɔ dɔmpea no mu nyinaa mowɔ hɔ na mohwɛ na ɔkɔka saa nsɛm yi a mo mote hɔ na moye book yi ho atwerɛ yɛmfa no sɛ yɛn de yɛnim date na ne yɛsu sɛ ɔsɛ adeɛ ɔyɛ adora nkɔ anim amaa ne ɔkan nneɛma nti nea ɔtwerɛeɛ no yɛba abɛto yɛ aso nti nnɛ yɛda mo ase sɛ moama yɛate ase sɛ na ti wei nneɛma na wɔyɛ a na saa berɛ no mo na mudi moka no ho na wɔdi hene no ɔhene bɔne nso nni hɔ na mpanyin bɔne na ɛwɔ hɔ meda mo ase